Tukverh show i ina rawn thlentu te chu, Mercy Pet Care, Ramhlun Venglai, D-Tree Business Enterprise, Ramhlun North, Bay Out, Dawrpui SBI hnuai, MNR Enterprise, Millenium Centre, Isaac Jewellers, Millenium Centre, Aw, hmanlai hmeichhia te chu mipa te chuan an hnuai chhiah khawp mai a, inchhung ngah pawh a engkim engkim thawk tu an ni a, an hniam reng a hralh sum ang deuh khan an ngai a, pasal nei rual an nih chuan pasal an nei in i hman an tel ta mipa nu leh pa khan maw kha kha. Sial an pianah pawh hei chu hmeichhia a ni sial man tur an tia, chu chu an ngaihhlutna a ni. Mipa erawh chu saikap tur, hmingthang tur an tia, mi huaisen tur te an tia. Khatiang khan mipa kha chu an duhsakna awm dan a nia, hmeichhia erawh chu engkim thawktu leh hralhsum tur a nganngai a ni. Chanchin tha engin a chhun tawh apiangah zalenna a awm thin a. Thing bul, lung bul lo be tawh thin. Mizo te pawh hian he Krista chanchin tha hi kan lo chhawr tangkai ve em em a ni. A ni hlawh ber te chu hmeichhia te an ni tih ila kan sawi sual tam lo vang. Kristianna kum zana kan lawmna pawh thangkhat lian a lo ni ta der mai. Han en teh. Hmeichhia ten hma kan sawn tawh zia hi. Zirna in, sorkar leh private office ah pawh hmeichhia an kat nuk tawh mai a. Matric leh HSSLC exam result top ten ah pawh hmeichhe hming a intlar put thin a nih hi. Khawvel pum huap pawhin Mizo hmeichhia te hi hmasawn chak ber leh dinhmun tha pawl kan lo ni chho zel a. Hei hi kan Mizo mipa te hriatthiamna leh fuihna avang a ni tih erawh kan vawng reng tur a ni. Zirna, thiamna leh hmasawnna chi hrang hrangah te hian mipa te hian hma han hruai zel thei se, hmeichhe tan hian a va thlamuanthlak dawn em? Hmeichhia te hi awmnem zawk leh tha leh hruia mi pahneh ngai lo tura duan an ni a, hetiang a mual eng an lo hmuh ve tak avang hian thlahthlam ngawt tur tihna a ni lo. Hmeichhe himna chu mipa kutah a awm a, A chhan chu nu, nupui, farnu leh fanute himna chu pasal, nuta leh pate kutah a innghat tlat a. Kan India ram dan pawhin nasa takin hmeichhiate hi a humhal a, a duat em em a ni. Chutiang zelin kan Zoram hruaitute pawhin hmeichhiate an vauh em em a, Dan thar, The Mizo Marriage, Divorce and Inheritance of Property Act, two thousand four tiin hial a lo pass a. He dan hi nupa kara buaina awm thin chinfelna kawngah kalphung mumal tak a pe ngei ang tih beisei a ni. Hei a, Mizo hmeichhia te hi in dinhmun a tha tawh lutuk tlat, chawisan pawhin ngai tawh hleinem, chhungkua pawhin thu tawh ber alawm te an ti thin a. A, Mizo hmeichhia te hi chawisan ngai kan niin in la hria em, enge hma kan la sawnna tur min hrilh thei ang em? Mizo hmeichhia te hian hmasawnna tur tam tak kan la nei in ka hria a, tin mipa te han khum emaw, mipa te chunga rorel tur emaw in MHEP hruaitu kan nih na ang hian kan in zirtir ngai lo va, amarawh chu hmeichhia te hmeichhe tin te hian in Hmasawnna rah bi kan kai theihna tur atan chuanin kan branch atang ten theih tawpin kan inzirtir a, tanpui ngai te kan tanpui a, tlem a hniam deuh zawk nia kan hriat te pawh kan chawi kang a, chutiah ang chuanin an tih ve theih tur leh kan tih ve theih tur ti tur hianin kan theih ang tawk tawk hianin kan inzirtir a. Tawngkam tam takah hian ni e hmeichhia hi a. In chak mah mah tawh a kan ngam lo che u lawm male in chhungah pawh rorel tu ber in nia lawm male min han ti fiam nawk nawk pawh kan tawng fo thin a amarawt chu eh rorel tu tur leh in chhung a lal ber tur atana pathian siam kan ni lova pathianin mipa te. Tihlim turin, tanpui turin a siam te kan ni tih hi kan intheihnghilh ngai reng reng lo va. Chutih rual chuan mipa thawh sa eia awm awla mipa tha ringawt mai ring tur erawh hi chu kan ni lo, Pathianin mihringah min siam a, kan tha kan thawh ve tur a ni a, kan thiamna kan hmang tangkai ve tur a ni a, chawm hlawm leh mi hmusit tur ringawt hian hmeichhia te hi kan awm. Bik tur a ni lo tih erawh hi chu ihh kan inzirtir a ngai a, chuvang chuanin kawng tin rengah hian hmeichhia te hi kan inchawi kan a, kan indawm kan a, kan inzirtir a, a la turin ka hria kei chuan. Aw aw aw a nih tak chu. Aw hei MHCEB te kum puan in hman lai mekah hianin hmeichhia te rorelna sang zawka hlan kai chungchang niin ka lo hria a, kha kha engtia hmalak chi nge Mizo hmeichhe nawlpui ang hian engtinge kan lo tan ve thei ang? mla thlan dawn khan political party president zawng zawng hnenah hmeichhe candidate min siam sak vek turin ngenna kan siam a tichuanin umm hei V C village council -- Member thlanna turah te pawh chutiang chuanin kan hruaitu hmasa te atang khanin hmeichhia te rorelna hmuna kan thut ve theihna tur atan hian hma lakna a lo awm tawh thin a. He kan kumpuan bawh zuina atan hian chutiang bawk chuan kan han bawh zui ve leh a nia. Van leh thlak deuh in Hrang tur Zo biala nula vanlal awmpui mla tan thlantlin a ni hlauh mai kha. Hrang tur zo bial mipui te nen an lawmthui ka sawi bang thei lo a ni. A assembly session ah nula hmeichhia aw keimahni an pui ngei mai. Kan hmeichhia pui en thu vang mai hi a mawi ka tia zahawm ka tia lawmawm ka tia hringtu nu emaw inti mai tur khawp hianin ka lo thlir nasa thin a a lawmawm ka tia kan hmalakna kan kumpuan. Hlawhtlinna pakhat a ni a, candidate min siam sak tu leh tanpuitu zawng zawng te chungah hian lawmthu hi ka sawi mawlh mawlh reng a ni. Tin, tunah hi kan hma lawkah hian khawtlang roreltu mipui ten kan thlang leh dawn a. Hetah pawh hianin hei kan sawrkar chak. tak mai hianin hmeichhe pual bik seat reservation min han siam sak leh a a lawm awm ka ti a sorkar chungah pawh lawmthu ka sawi leh ni se la chutih ruala kan infuihna ve thung erawh chu hei hi a ni hmeichhia te village council ah local council ah member reservation seat kan neih avanga tling mai ni lovin mipa ten kan pasal te kan nu ṭa te kan tupa kan fapa te pawh ina Lungawi deuh a an vote tlak hmeichhia a ni tur hian kan inzirtir ve a, chu chu tunlai kan hnapui pakhat chu a ni a, hmeichhe seat a awm avanga tlin ve tawk tawk lam hi chu kan aim ber a ni chuang lo. Ih mipa vote tlak lungawi taka pa ho mipa ho ina an vote tur hmeichhia hi ka duh anih kei chu aw phu hliah hliah, ih mi ina hetia khawtlang pawh ina veng chhung pawh ina kan han en a, hei hi chu Mipa tam tak lai chuan a tha zawk alawm mawle, vote ngei ngei chi a nih an tih tur hmeichhia hi kan nih a hun tawh. Chuvang chuan khawtlangah hian rorelna hmunah te hmeichhia kan thut ve a, ah mipa ina an lo ngaihtuah kim loh lo tanpuitu tur an han awm ve tur ringawt pawh hi a lawmawm ka ti a. Tunah hei kan lehkha thiam te, kan hmeichhia lehkha thiam tak tak fel tak tak hi tam tak mizo nula zinga mizo nu zinga hian anom ve tawh a ni chuvangin kan hma lo awm leh zel tura ah mla tan te MP atan te ah vangin pui chiam ngai lova hei hi candidate tur a ni tia kan ram hruai tu ni mek leh kan party hrang hrang hruai tu te hianin hei hi chu Vawrh chhuah loh chi ni lo an tih tur kawp hmeichhia hi kan insiam a ngai a, kan buatsaih a ngaiin ka hria. A nih chuanin Central lama politician te pawn hmeichhia an rawn thehchhuak nasa em em mai a, hei mla atan te Congress te pawn an President atan hmeichhia a lo ni zel a, chuvang chuanin Mizo hmeichhe lehkha thiam te leh fing zawk te pawh rawn pen chhuak sei tihna a ni maw? Umm teh reng mai, chu chu keini cho chhuah phak rual ni lo mahse langin keini chu ih Pathian nung betu ringtute awmna ram kan nih avang hianin Lalpa tih mi lehkha thiam si, fing si, hmeichhia mahse Pathian tih tak mi hi lo pen chhuak se tih hi ka duh ngawih ngawih a ni. Mizote nu ber i nihna angin hmeichhe i pi President i nihna angin Mizo mipuite hnenah hianin enge chah duh i neih min hrilh thei em? Mizo hmeichhia mai ni lovin Kan mipa te a Mizo mipui han ti ta a ila dik ang chu maw? Chung te hnena sawi duh ka neih ve chu. Kan hnam, kan ram kan hnam, kan tha lai te sual kan tia kan sawi kan sawi a. Hengah hian tanrualna a pawimawh in ka hria a. Entir nan khawikhua maw, khawiveng a maw chuan pawngsual, naupang pitar, Nuvalai deuh te, a nula te khatiang khan kan lo tawk ta a. Khatah khanin hmun then khatah chuan mipa ka rin loh deuh deuh hianin a chulaiah chuan pi muan pawng sual a awm leh ta, MECEP ho in kawng in zawh leh dawn em min ti thin a, ka nuia za lo reng reng. A awmzia chu. Ih kha hmeichhia pawng sual tuar tu a kha tu fa nge mizo dan ah phei chuan mipa fa an ni mipa in kan fa te hi ka fa an ti a hring tu kan ni mai a hmeichhia te chu ti chuan an fa te an nia ti chuan harsat na rap thlak lutuk an dam chhung tan a pui tur pawng sual tih duh dah an lo tawrh khan MECP kawng zawh tling tling tur ringawt a kan ngaih hi aw hei chu sima hun tawhin ka hria mipa hian kha misual a ti tu kha min do pui rawh se chumi nih loh chuan in ih kan ram ah hian sual heng ang kawng hi ah eng nge ni an nep hi ka ring lo a nasa telh telh ang chuvang in pawng sual a nih emaw hmeichhia ah chunga ngil nei lo taka nun rawng taka a lan tir thin tu te hi chu mizo mipui hian hua ila dem ngam tawh ila a tha in ka hria a tin ah ka chah duh ber mi zawng zawng ka mizo pui te nena ka chah duh chu Kan ka mai ni lovin kan thinlung leh tih tak zetin min siamtu kan Pathian roreltu tur chatuan atana ro min relsak lehtu tur tumaina kan pumpelh theih miah loh tur Pathian i ṭi tlat ila thinlung leh tih tak zetin chibai buk ila tih hi mipuite ka chah duh a. Tin MHEP block conference te Saphet quarters leh branch ang te headquarters ah pawh. Ka sawi tam ber chu MHEP in kum sawmli kan lo tling ta, kum sawmli hmel kan lo hmu ta. Deuteronomy bung khat chang ruk chang sarih ah chuan he tlâng ah hian in awm rei tawk tawh e, in suan ula kal chhuak ula tih hi kan hmu a, chu chu ka thinlung ah hian Pathianin chiang deuhin min rawn hriat nawn tir a, chumi min hriat tir dan chu han tar lan a rem chuan ka van chak em. MHEP kum sawmli a lo nih hian MHEP kal tlangin Lalpa rawng tu man kan bawl ngai lo va, Pathian huat zawng kan va sawi tihna lam ni lovin keimahni hmeichhia te incho thawh nan, intihhlim nan, kan day te, kan conference te inzir tir nan kan theih tawkin hma kan la kan ti thin. Mahse, tunah chuan kum sawmlia upa kan lo nih ve tawh takah chuan MHEP kal tlangin Lalpa hi ropui rawh se tih hi ka duh a ni. MHEP kal tlangin Lalpa hi chawimawiin lo awm ve tawh rawh se. Mizo hmeichhia te kal tlang hian Lalpa in ropui nachang ve tawh rawh se tih hi ka thupui a ni. Chu chu ka thahnem ngaihna a ni a. Lalpa kan tih a, Lalpa duhzawng kan tih a. Lalpangai thinlung leh tih takzet chi bai kan buk chuan mi tan hnawkin tumah hi kan awm ka ring lo. Hello. Aw hello thinpa, tinge nizan atangin phone che ka tum a, phone i pick up theih miah lo a. Ka ui dam lo a, hei zan pawh tlei var thak ka rilru hah lutuk a luak charh charh bawk sia. E, nih chu van zih lo ve. Mahse lungngai duh suh, kei pawh ka ui kha a dam lo a, mahnia Mercy pet kher ah ka va hruai a, mi lo en kawlsak a, tunah chuan a tam vek tawh sin. Ani maw? Chuti thiam pah mi lo kalpui teh e hman em? Aw nia, ka kalpui dawn se nia. Mercy pet care ah hian i ran mamawh tur zawng zawng a teh ber atanga a lian ber thlengin a kim vek a, quality chi hrang hrang kan nei bawk. Tin, khawvel a ui chawtha ber ber. Royal Canin, Science Plan leh Drools ah te authorised distributor kan ni a, wholesale leh retail in kan pe. Doctor thiam tak tak ten an thut chil reng a, uitil lak, chhul lak leh surgery chi hrang hrang kan ti thei reng e. Chanchin lo mawm em em kan rawn thlen dawn che u. Mizorama lei tur awm ngai lo. Mahse kan mamawh em em si kha kan nei ta. Hnathawhna leh khawmpui lian leh puipunna a hman chi. Sorkar, pawl leh mimal tan heng item hrang hrang te hi lei turin kan rawn chhawp chhuah sak che asin. Traffic safety cone, queue manager, aluminium leh plastic reflective safety vest, Message plate, barricading tape, safety goggles, wheel locker tha chi, life jacket mi tin tan a hman thei. A a dang pawh a la tam mai, rawn kal ve phawt mai teh. Chu mai bakah ran chu tha bik pawh kan kawl reng a nia. Tin, ice cream softy machine leh. Soda cold drinks machine pawh kan chah thei reng ania. Min rawn pan ve chin teh. Quality mila a man kan chhiar hi nangmah avang chauh ani e. MNR Enterprise, D eighteen, third floor, Millennium Centre, phone, nine seven seven four eight four four five one five. LG Xboom CM97 30 USB direct i pen drive hmangin direct in i play thei dual USB playback bluetooth audio streaming bluetooth leh wifi hmangin music i play thei smart DJ 2.0 mania music duh zawng effect pack te beat siam te leh DJ tana mamawh hrang hrang a tih theih vek LED lightings i music beat a zir in light chi hrang hrang a chhuak thei. Mini Hi-Fi system heng zawng zawng hi te fel tak in LG X Boom CM ninety seven thirty ah a kim fek a ni. Party, picnic leh gym atan duhthusam a ni e. Authorised LG Distributor, D three Business Enterprise, Ramhlun North, JK Khenglawta Building leh Mission Veng, Phone number two three four zero five nine zero. Kum tina i intiamna, kumin chu ka in la fit tawh ang i tih kha. Pui tur che in Fate Fitness Gym chuan remchang kan siamsak che asin. Trainer tha tak tak India rama zirna tha ber atanga train chhuakin an enkawl. Thai te hrian thiam takin a thutchilh nghal bawk a ni. Chu mai bakah Indian Institute of Tourism and Travel Management, Delhi atanga tourism zir chhuakin a thutchilh bawk a. Air ticket booking. Cancellation, Frequent flyer siam, Passport siam leh Foreign group tur kan siam a, Thailand tur hlawhtling taka kan buatsaih hnua May thla ah hian Israel tur kan buatsaih leh dawn a ni. A lo kal hmasa apiang duhsak an ni ang. Fake tours and travels, Ramhlun venglai, Biakliana petrol pump opposite PWD peng.

Hmeichhia te an inrawlh tir vak lo, hmeichhe fin in tui khur ral a kai lo an tia. Tin, khawtlang rorelna ah phei chuan hmeichhia kha an tel ngai lo reng reng tih theih a ni. In inah er an rel a hmeichhia in puan silh siam ah la en atangin an tih vek a nia. Vawk an vulh ngei ngei bawk a, vawk vula vawk chawk pek, vawk baden. Vawk baden te hi chu upa in awm te chuan an lo deng ve nual a, mipa te pawh an lo den ve chang chu a awm chauh, chang a awm chauh. Hmeichhe tih vek a tla a ni. Awi mizo hmeichhia hi an lo re thei lutuk hi an khaw ngaihthlak tak zet. Aw mizo hmeichhia te hi dan angin kan him tawk em? Kan dikna te hi kan hmu tawk em le? Mizo hmeichhia te hi dan angin kan him tawk ka ti a, amaherawh chu sawi ang khanin mizo hmeichhia mai ni lo India ram pumpui dan India hnuaia kan awm avangin hmanlaia Criminal Amendment Act kan neih Delhi gang rape hnua tah khanin dan enge hmeichhe tan dan tha tak tak a awm a, amaherawh chu ka sawi duh chu dan tha tak tak nei mah ila a hmangtu ten kan hriat a tul ve a ni. Keimahnin dan tha tak kan nei a hmeichhe min hum min hum halh na mahse a hmangtu te hian dan kan nei tih hi kan hriat a ngai a ni. Mizo hmeichhia te hi kan dikna chanvo kan hmu tawk em dan angin kan him tawk em le? Mizo hmeichhia te hian in dikna chanvo tam tak kan nei a, amah erawh chu kan dikna chanvo kan hriat loh avang a keimahnin kan tawrh phah pawh a awm a, dan ang chuan in dikna chanvo chu kan hmu, amah erawh chu a hmang tu in kan dikna chanvo kha kan hriat angai a ni. Chuan ani leh hmeichhia te kaihhnawih ah hian in eng case nge tam ber? A, court a kan case hmuh ah hi chuanin eh a tam ber chu hmeichhe kaihhnawih ah chuan hei fachawmna tih te leh mahni pasal ten an then a inchawmna maw a nia chuanin fa inchuh inthen tawh a fa inchuh case te nia chuan domestic violence inchhungkhur a mipa ina mipa hrim hrim a nih chu nakin ah kan la sawi zau ang a ah Hmeichhia te tih duh dahna khatiang case leh rape case kan nei bawk a, tin hmeichhe zah awmna tih bawrh ban maw sexual harassment hetiang case. Naupakar ah tho maw chu chu? Aw ni chuang lo hmeichhia hrim hrim aw hmeichhia khatiang ang a enge an mahni zah awmna tih bawrh ban ang kha khatiang ang case te pawh kha a awm a, tin rape case kan hria ang a chuan hmeichhe naupang khawih rape chiah ni lo pawngsual chiah ni si lo khatiang ang. An mahni lo zut te khatiang ang kha Protection of Children from Sexual Offences Act ania kha kha kha ngo case kha hmeichhe kha inawih chuan kan neih chu ni deuh mai. Aw i chhanna eng atang khan problem tam tak case tam tak kha nupa kar atanga thleng ania nupa kar dik lohna avanga thleng ania hei kan ramah hian inthenna tam tak a awm hmel a maw kini ai chuan in hre nge nge anga kha kha ani leh heng nupa inthenna tam tak hi i ven theih aniam engvang nge niang. Tih kha i sawi thei ngem. Ah, a dan ang tak chuan ka sawi thei lo a, amaherawhchu chu keimahni case kan hmuh kan experience atangin kan sawi ang a, i inthen te chu mi nupa inkar ania, mi family life ania kan va sawi thei lo a, mahse angin inthen tur tam tak an lo inthen loh ve dan kawnga chu hemi domestic violence case a rawn kal ho te hi a ni a, a tangpuiin nupa kar buai a ni thin ta a ni domestic violence ah chuan maw. Domestic violence ina a huama chu physical abuse enge ni kut thlak maw taksa a taksa penga kut thlak tih te emotional abuse rilru tih nat hmeichhe rilru tih nat te khang zawng zawng kha a veng ta vek a ni chuvang chuan hmeichhia ten An rawn kal a, ah an mahni in ah an rilru natna te an rawn thlen ta a, court ah tah khan a mipa kan ko thin ta a, tah khan a mipa paw'n sawi tur a lo nei ve thin ta a ni. Tah takah khanin nupa chuan tumah ih famkim an awm lo, perfect an awm lo ve ve, lehlam lehlamah problem an lo nei ve ve ta, tah khanin counselling, Kan pe thin ta a ni. Mithiam te an maw? Eng nge ni MSW ho te hian in counselling te an pe a. Social worker. Aw social worker ho in khata counselling result atanga kan hmuh ah chuan family tam tak ke darh tur in pum khat leh te nupa in then tur in then lo in then lo te. Chhungkaw pa ber rui bur bur thin, zu nghei hmak te, tin pawisa chhungkua pawh theh lut tawh ngai lo, pa ber in tlak ran ang te, khatiang te chhungkua in an hman leh tawh tih te, heti positive outcome hi tam tak court in domestic violence case atang hian kan hmu a, chuvah chuan domestic violence case hi rawn file hreh suh se maw, i case dang ang a ni lo, chhungkaw keh darh tur tih pum khatna. tan kan hmang nasa a ni tih kha kan sawi duh bawk. Aw nichin khan domestic violence ah khanin a taksa natna mai bakah rilru natna te kha i rawn sawi a, mi tam tak hi fapa neih thei loh vang emaw fa neih thei loh vang hrim hrim te pawn an lo in then thin a, hei hi domestic violence ah hian a tel ngei em chuan domestic violence hian eng chin nge huam a zau zawk in min hrilh thei ang em? A hmasain Domestic Violence Act kha definition kha an sawi ila, Domestic Violence hi chuanin a tum a chu a danah hi chuan inchhungkhur a hleilenna theng maw hmeichhe lakah tah khan a pasal ringawt a ni bik loh a, an fapa te maw kan case hmuh thin te chu an fapa te, an nu te, an vau ro chung changah te, tin an patea te, an pu te, inkhata cheng mipa hrim hrim, an unaute maw, an u mipa. An nu tapa ina far nuah vau tih te kut a thlak tih te khang te kha domestic violence ah chuanin a kim a ni. Naw nichin khan sexual harassment kha i rawn sawi zeuh a, kha khanin eng chin nge a huam a, eng tin nge danin min ven dan te leh keimahni engtin nge kan inven thei ang tih min hrilh thei ngam. Han sawi leh ila, i dan thar kan neih sang hnih sawm pathum a dan thar kan neih Criminal Amendment Act ah khanin sexual harassment hi chiang takin a rawn a awmzia a rawn tarlang a. Maw hetlaiin kan en ang a, i physical contact i eng nge taksa peng khawih hrim hrim khati ang a, eng nge sex va beisei awm fahran a maw khati ang a va inzut te, hei mizo chuan kan ching a ni dik tak chuan inkuah thuak thuak te mawnga inben te heti ang te hi kan ching a mahse hei hi. I sim hi a hun ka ti ka ti tawh a chhan chu dan hian min protect nasa em em a vai ramah te phei chuan maw a dik chiah chuvang chuan in i mizo te pawh kan in nel lutuk dan hi hei dan dan hian in a hum eng nge min hum halh ve tawt a ni chuvang chuan in mizo in a hetianga kan in kua thuak thuak te pawh hi i. Hnam dang chuanin an lo ngaithei der lo a, danah he kan dan tharah te pawh sexual harassment hnuai khan a rawn awm ta a, tin enge tawngkam mawi lo hmeichhia enge tunlai ah khal tha hle mai maw ka it kher mai tih te heti hetiang tawngkam te pawh sexual harassment hnuai kha chuanin a enge a tel ve a ni tah chuan. a hremna pawh a awm a, kum khat thleng tan theih, kum thum thleng tan theih tih te a hrem dan hrang hrang a awm a ni. Kawng kal laia inchhaih vel te pawh hi tel vek a ni maw? Tel vek e, ka ka sexually coloured remarks an tih maw ka tiang ang kha. Chuanin i sexual harassment tih hianin kan stress deuh hlek duh, kan sawi deuh hlek duh chu hei hnathawhna ah te, sexual harassment at workplace tih te, tunah phei chuanin India ramah phei chuan an ngaipawimawh em em a. Hnathawhna an pu ten. Ahh an hnuai a thawk te maw sex a maw khati ang ang an va phut a, a nih loh chuan a hmeichhe a tih loh chuan a pu a ni si tih ang te hei hi Mizoramah hianin engchen nge heti ang ang case hi ka hre lo a, mahse vai ramah hi chuan an ngai pawimawh em em a, ahh tin ahh hnathawhna hrim hrimah zirtirtuin a student khati anga tihte hmani lawkah. pawh hmun pakhatah kan tih nga tah pawh chuanin case pahnih solve kan nei tawh a ni maw tin keima experience atangin kan sawi anga kan experience pakhata chu hostel warden in mipa in mipa naupang tam tak A lo khawih thin a, an in an hlau si a, tah khan tawp an in thu rual an tlan chhuak ta ka tiang ang te pawh kha. Mahse, pawi lutuk tam a tam zawk naupang a kum hmasa chhuak tawh te, a hmasa leh chhuak tawh te khan a lo khawih se nasa lutuk tawh a ni. Maw? Sawi ngam loh kha a ni ta. Sawi zel chu a tha a ni chu tawh. Aw, sawi zel kha a tha a ni. Tin, pakhat leh kan sawi duh chu awareness campaign atanga naupang ina eng nge ih. An rawn inpuan chhuahna ang te, khati ang ang te pawh, case te pawh kha keimahniah chuan kan lo hmu ve tawh, kan lo experience ve tawh a ni. Aw, hei Mizoramah pawh rape case in pawng sual hi a thleng nasa tawh a, ti mai ang. Tah chuanin a pawng sualtute hi bail hnuah rei lo teh ah hianin in rawn chhuah leh mai thin a, hmeichhe tan chuanin eng nge an dam chhung zawnga chhiatna a ni tawh si a, hei hi eng nge awmzia min han hrilh thei em? Hemi zawhna hi kan. Tawng nasa a, tin kan dawng nasa a ti la. Tin court te hi min rawn mawh puh nasa thin a ni. Hei talk show neuh neuh te pawh kan lo nei ve tawh a, ka sawi ve thin a, zawhna common tak a nih vangin. Danah hianin simple takin kan sawi ang a, one sixty seven maw, section za sawmruk pasarihna criminal procedure court in a sawi danah chuanin police in investigation an tiin maw, Case a awm reng rengin case te nau han ti mai la, tin nan zu case te kan hriat thiam a ruk ruk case anga te ni sawm ruk chungin investigation an zo vek anga charge sheet an rawn theh lut tur tih na a ni. Case lian sessions case kan ti court sang chauhin a khawih theih murder case te maw tual thah case te pawngsual case te hetiang hi chuan ni sawm kaw chungin Investigation an zawh ngei ngei a ngai a ni maw? Tah chuan charge sheet an rawn theh lut a ngai a ni. Chumi a nih loh chuan automatic in bail in kan chhuah ngei ngei a ngai thin ta a ni. Tah chuan in High Court in keini hian jail hi min zu vil tir reng a thlatin kan kal ta a. Ni sawm ruk tang charge sheet la hmu lo, ni sawm kaw tang charge sheet la hmu lo. Kan mahni kan zawt zawk thin a ni. A chhan chu tang te dikna chan vo kha a ni tlat a ni. Tah khan an mahni pawn an hre lo mahse keimahni kan zu hrilh fin kha a ngai zawk ta. Tah khan automatic in kan chhuah ta mai a ni. Case lian pui pui entirnan for example mahni lawka incident I Mizoram nghawng khawp maw? Republic case ang te pawh kha alo nei se, kha pawh kha mi sawm pawh alo that rawh se, ni sawm kaw chhunga charge sheet an rawn theh luh loh kha chuanin bailing kan chhuah thin a, chu chu kan rape case tam zawk chhuahna chhan chu chu chu ni, a nih loh chuan kan chhuah ngai lo tih ka. Aw hei tukverh show thlir tu Zoram mipui te hnenah hian chah duh i nei em? Aa, ka chah duh pawimawh em em chu dan hriat lo i chhuan lam a tling lo tih hi a ni a, kan sawi zau deuh hlek ang a, hei tunlai tleirawl ten an lo en a nih phei chuan kum sawmpariat hnuai lampang hmeichhia an mutpui hrim hrim chuan pawng sual a ni maw, a hremna pawh kum sarih lungin tan a ni. Aa, kha kha hre lovin a bialnu kum sawmpanga te lo mutpui se, FIR theh lut se, Pawng sual case a ni dawn a ni. Khatiang anga case kha kan nei nual, kan hmu nual a ni. Naupang mutpui ang an la nih avangin chuvang chuanin dan hriat loh hi chhuan lam a tling lo tih kha ih ka chah duh a. Tin, keimahni tawkah dan hi hriat tum ila ih ngaih ve nang u tih kha ka chah duh bawk a ni. Mizo hmeichhiate kan van nei a, chanchin tha eng avangin vaw inni thleng thei kan ni. Amah rawh chu hma kan sawnna tur leh kan him tlanna turin dan kan hriat erawh a ngai. Mipa hlawhtling tak phenah hmeichhia an awm thin an ti a, ram leh khawtlang dam nan leh hlim nan nu ber hmeichhia te kan pawimawh a ni. Hmeichhiate chu awmnem zawk an ni a, an him tlan nan leh